Ule, he YouTube channel hlirtu zawng zawng te chibei ule. He channel ah hian thu ngaihnawm tak tak leh thu beng var thlak tak tak te kan rawn tarlang thin dawn a, he channel milo subscribe sak a, milo like sak a, milo share sak turin. Kan in ngen e. Tun tumah hian mite ngaihvenhlawh tak Indian film star lar tak pakhat Sushant Singh Rajput thihna a felhlel awm leh tual thihna a ni leh nih loh chhuichhianna kalsel kan rawn bih chiang ve chin dawn a ni. Chu mi hmain Mizorama thil thleng langsar tak pakhat Covid nineteen test chungchangah sawrkarin thu a rawn chhuah hi Mizo Special Reports-a tarlan hi han ngaithla lawk ila, Zmt tlau. Vairengte screening point a darkar sawmhnih pali chhung a hnam dang driver leh handyman Mizorama rawn lut Rapid Antigen Test neih zat hi mi zathum sawmnga atanga Zali chho velah chawhrual theih a ni. A awmzia chu driver leh handyman te tan hian test kit Zali vel nitin a ngai tihna a ni a, test man hi retail price a a inziah dan chuan chiang sangkhat zanga a ni a, IMCR approved rate chu Cheng Zleisawmnga niin Google lamah chuan a inziak thung a ni. State sorkarin test kit hi a leh a ngaihtuah dawn avangin RAT tih tawp an tum ruai mai pawh hi a awm lo lutuk lo a ni. Vairengte screening point-a driver leh handyman antigen test neih A nihna chhan hi kan hria theuh tawh angin, kawngchhia avanga lirthei tangkhang driver leh handyman zinga Covid nineteen positive sawmthum pali vel zet an lo awm avanga Vairengte screening point-a antigen test hi kalpui ni ta a ni. Vairengte screening-ah hian mi singkhat sangkhat zahnih sawmli pakhat zet hnam dang driver leh handyman test an nei tawh a, a ngai test-te pawh an awm nual ang a. Heti chhung hian lam dang driver leh handyman zingah positive za pariat hmuh chhuah a ni hman a, an zingah hian case serious ZMC lama thun pakhat a awm a ni. A bak zawng hi chu symptom nei lo an ni a, enkawl ngai an awm meuh lo va, chhuak pawh an tam tawh hle. Driver leh handyman te hi test lunpui neih hmasak a nih hma khan random test neih sak an lo ni tawh a, positive an awm ngai lo. Chuvangin a sam lama positive an tam tak em em hnua kai an nih a rinawm a, test runpui, kalpui a nih hma hian Vairengtea excise duty pakhat Covid nineteen an lo kai hman a, medical duty a positive tih a hnua hmuh chhuah a ni leh bawk. Hrethawn lirthei dinkhawmnaah khan mi pathum an lo kai hman bawk a, tunlai petrol pump Lara mi pawh hi hnam dang driver leh handyman te atanga kai a nih a rinawm hle. Kawngchhia hi awm hlauh lo sela chuan Covid nineteen hi min tat pher nasa hle ang tih hi a chiang a. Chu mi zawn atanga tirh chuan test kit sing khat vel hman ral hi lepah a chhiar thei ang. Kan in total lockdown avanga harsatna thleng tur leh harsatna thleng avanga sum kal ral tur hi engzat nge ni dawn chhut ngaihna mai a awm lo zawk hial a. Positive za sawmnga rual hian Mizoram min hrut tlang lo hlauh hi Pathian za ngaihna a ni te pawh a tih thei hial mai. Tunah chuan driver leh handyman te chu antigen test kit lam kan neih tawh ngang loh avang a ni ang. RAT tih hrak an ni dawn ta lo a, symptom an neih ngai lo bawk si avangin khawsik enna hmang hi chuan engmah kan hre leh thei dawn lo a ni. Assam lamah Covid nineteen hi an vulh pung emaw tih tur a ni mek a, Covid nineteen avanga thihna a thleng ta zawt zawt mai a ni. Chutiang dinhmuna kan din ve lo nan chuan, Driver leh handyman, rawn lut ta te hi lo hlat em em phawt mai teh ang u. Kan nitin ei chawp an rawn phur luh rualin Covid nineteen an rawn hmuam lut tel tih kan hriat a, fimkhur hle chiah tih theih kan nei ta tih hi i hre thar leh ang u. Awle, tunah chuan Sushant Singh Rajput case chungchangah kal ila Times of India-in a ta lan danin Sushant Singh Rajput-a bialnu Rhea Chakraborty-i unaupa Soik chu Drugs leitu mai ni lovin drugs ruihhlo supply tu a lo ni thei mai ang em tih tarlan a ni a. SSR-a pa KK Singha'n Patna a Sushant Singha bialnu Ria chunga Ria Chakraborty chunga FIR a thehluhna chhuinaah Ria unau Soik hian Ria WhatsApp delete tawh an chhui atangin hailan a ni a. He michhuina kal zelah Mumbai mi pahnih chu man an ni. Ria WhatsApp delete thawh hnu an chhuina zelah hian a unaupa hian drugs leitu ni mai lovin a hral chhawngtu a lo ni reng thei niin an tarlang. Chanchin ngaihnawm tak a awm chho zel a rinawm ta. News eighteen-in a tarlan danin Susan Singh-a kha a thih hma khan rilru lama buaina a lo nei ngei nia rin a ni a, bipolar disorder nei niin an sawi a. Hei hi anxiety leh depression inkhawp Rilru ngaihtuahna inthlak thut thut, a chang lung ngai em em mai ang chi natna kha a ni. Miin depression an nei tawh chuan thi mai te pawh an hreh tawh thin lo a ni. Kan Mizote zingah pawh depression avanga mahni nunna hlut zo lova fam chang ta tam tak an awm awm e. Susan Singh-a thi hma doctor-in a sawi danin, Susan Singh-a hian kum sawmpathum kal ta chhung khan, Hyperactivity disorder a nei tih hmuh chhuah a ni a, hetiang a natna hi thil tih reng rengah attention pek theih lohna, awmna ngaia awm reng theih lohna te leh mahni incontrol hlei theih lohna, inconcentrate theih lohna a nei tel bawk a. Hetiang hi naupan lai atanga puitlin thleng a neih theih thil nia tarlan a ni bawk. Susan Singh a unauno in Mumbai Police hrilh danin Sangni sawm pathum daih tawh khan rilru lam hriselna kawngah a buai zual lai tak niin a sawi a. Susan Singh a manager Shruti Modi pawn CBI te hnenah rilru tih zang khai nan Riya a bialnu nen hian Marijuana an lo ri hrin tih a sawi. A in enkawl tura an ruat te leh Riya unaupa Soik te nen pawn an lo ti fo tawh a ni awm a. Tichuanin a hma lama kan sawi tak ang khan, NCB, Narcotic Control Bureau, te chuan riau huatchap an chhuina ah drugs lama inkaihnawihna thil an chhui thleng thei ta a ni. Rianu leh a unaupa hi thaw leh ni kha chuan thu zawhfiah tur a ko an ni lo va, a nu leh pa hrim hrim chu darkariat chhung thu zawhfiah tawh an ni. Ria erawh zirtawm ni atanga thaw tan ni thleng khan darkar sam thum panga thu zawhfiah tawh a ni bawk. Hetih lai hian Susan Singh psychiatrist rawn pahnih te chuan anxiety leh depression a nei ngei a ni tih an finfiah a, chu chu police nen a an report dan kha a ni. Doctor pahnih te hian he damdawi chawh hi a ei tawh ngai lo thu an sawi a, he mi damdawi ngheithut vel avang hian a manatna a tipunlun hle a ni tih an sawi. CBI chhuina kal zelah SSR hi a doctor ngei ngei te pawn anxiety leh depression a nei tih an sawi tlat mai a, hetianga damdawi a lo stop a, rilru hahna dang tam tak a lo nei bawk si chuan hetianga rilru lam damdawi ama thu a lo stop ngawt hian depression leh anxiety te a lo nei tak tak a nih si chuan a natna te lo let lehin ama tan hian a tha lo hle thei dawn a ni. Chutiang chuan doctor te sawi danin khatia rilru lam hahna te chhawkna damdawi ber a lo thlah tak avang khan a natna te pawh a lo punlun leh a, minute rei lo te pawh hi ni tam tak angin a ngai a ni, an ti. Amaherawhchu chu thuchiang vek vawk hi hriat a har a, thu a saisa nuai rih ber a ni. Anxiety hian mihring rilru leh taksa ngaihtuahna zawng zawng a tihrehawm thei a, amaherawhchu mahni intha duhna Erawh chu a thleng zin zin lo va, depression hi lo nei tel ta se chu mahni intihhlumna thleng ve thei tho chu a ni. Mizorama kan hmuh theih leh kan hriat chinah pawh ruih lo ngai ni si lo leh han hriat lawk em em thei lo. Nutling patling te pawh mahni nunna hlut zo lova la ta mai te pawh sawi tur tam tak. Kan hre theuh awm e. Susan Singh hian a rilru lam hahna te leh depression a nei avang hian doctor a lo rawn tawh tia tarlan a nih kha. Ama doctor ngei ngei te pawn chu chu an sawi a ni a. Amaherawh chu ama duh thuin treatment zawng zawng ama thuin a lo stop nia sawi a nih kha. Heti anga a lo stop takah chuan a rilru hahna te kha lo let leh in a business chungchanga ni maw, a bialnu kara emaw, inleichhinna karah pawh ni se rilru hahna chu a punlun vak thei a ni tih a chiang reng a ni. Tukin khan The Hindustan Time in a tah lan danin NCB te chuan zirtawpni khan Riya in chu an dap tih sawiin mi panga lai mai news agency ena in a tah lan danin man an ni a. Riya unaupa Soik leh Susan Singha in manager kal ta Riya in in enkawl tura lo ruat Miranda te pawh ruihhlo kaihhnawih a thu zawhfiah tur an la ni. Heti lai hian Abdul Pasit Parihar, House Manager Miranda nena inkungkaih pawh ruihhlo chungchangah man a ni bawk. Riau Unaupao Suing nen an lo inkungkaih leh zel a ni awm a, chutiang bawkin NCB-na chhuinaah he case nena inkaihhnawih zait vil atra pawh man a ni a. Marijuana, Mizovin Biz, Ganja kan tih mai, kha lo tawlru ngei a rin a ni. Thu hi a kal kual thui tawh ang renga news update te kan lo tarlang leh thin dawn nia.